Mído gbe na mi nɔvi todzinɔlawo
Radio Juvea ye mi ɖe se mia be ŋkɔ lea, ke mia nɔviwo dɔgbedela Emmanuel kple Diama be ŋkɔe mi ɖe se. Mi ga va be mia ga va yi mia be nusɔsrɔ̃ dzi. Mia sɔ nu sia nu ƒe gɔmedzedze ade asi na ameawo. Fofo Mawu amenuvela mi da akpe na wò. Papa mi do wò ɖe dzi elabena wòe nye ame si ke ga na be amenuveve sia su mia si Bena míagayi dɔa dzi kple o. Papa, mígasɔ do ƒe gbãtɔa na o. Eye zi alesi ke wòe nye Nufiala nyuietɔ la, Papa, mígblẽ mía ɖokui ɖe asiwò me, eye míbiɔ be wò ŋutɔ sɔ nya ɖo nu me na mí, eye wò ŋutɔ agaxɔe agblɔ to mía dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Papa, mísɔ edzi ko dza se nya de asiwò me, be ŋutɔ, wò ŋutɔ adzra dziwò ɖo, be nya nage ɖe dzi nyuie ɖe me, ke nate miela tse ƒu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Papa, mísɔ ee dɔwɔƒea de asiwò me bena wò ŋutɔ àva xɔ tɔ tete bena nu sia nu si míawɔ ŋdzia la neva yi na wò ŋutɔ wò ŋutikɔkɔe le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.
Enyɔ ee mía dzi ha.

Wòlɔ̃ mí kple lɔlɔ̃ vavã. Enti ta míawo tsã míle egblɔm na wò be mílɔ̃a wò, eye mígava edɔa me bena míagade míaƒe lɔlɔ̃ ɖe go, eye mígbale de akpe na wò ɖe dzi si ko wotsã wolɔ̃ wò ye wosɔ gbɔe bena yewoaxɔ dɔdɔɖo bena lɔlɔ̃a neva de blibo. Papa, akpe na wò be wòle dɔ dzi loo le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Ke ŋdi ya míla yi míaƒe enusɔsrɔ̃a dzi. Mi le ko nupo ku ɖo e luvɔ mɛ be abixɔxɔ ŋti. Ye mi yi edji mi gblɔ dope gbantɔa enye sɔsɔ ke do ŋtiawo be gbantɔ enyi sɔsɔ ke. Ye mi po nupo ku ɖi ŋti sugbɔ. Egbea mi la yi do ŋti be goa ele nyi Mawu be lɔlɔ. Mawu be lɔlɔ ela nye nuke la teŋ djra mi ɖo. Ne mi xɔ Mawu be lɔlɔa, Mia tsã mi la te lɔ̃ mia ɖokoe yi mi la lɔ̃ mia nɔviwo yi agbea la vivi na mi ta ma sɔ inya na Emmanuel la yi dzi na mi. Enyɔ Mawu ne wo miawe to se nuwo. Gbɔgbɔ kɔkɔe ne ŋu to ne mi kple ŋku ne mia se nu sike mia gblɔa gɔme. Mi le gblɔ lɔlɔ. Mawu ƒe lɔlɔ ti ka míakpɔe alo meka gbɔ míla xɔe alo míla te xɔe le ame gbɔa? Kpao, mímate xɔe le nuɖekpe gbɔ wu Mawu si wɔ dziƒo kple anyigba. Ena be ŋutɔ gblɔ le Yohanes ƒe agbalẽ le eta gbã, eta ŋgata gbãtɔ kpukpui enɔa eta me ne kpukpui enyilia gblɔ bena, Mawu nyi lɔlɔ. Mawu nyi lɔlɔ. Eye ne mísɔ yi edzia, eva ɖe sɔ fiɔ le Romatɔ ƒe agbalẽ le eta me atɔ̃ Kpekpea me atɔ bena Mawu ŋutɔ ɖɔna dɔ na yeƒe lɔlɔ̃ la kɔna míaƒe dziwo me to Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe ŋusẽ me. Mawu nyi lɔlɔ̃ eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe nyi lɔlɔ̃ eye Gbɔgbɔ Kɔkɔea ena be Mawu ƒe lɔlɔ̃a nɔna míaƒe dziwo me le agbɔsɔsɔ me. Nuka ŋuti ye na bena míle Kristoa me vɔa míete le lɔ̃ame oa? Eɖe sɔ fiɔ bena Abi si ke míexɔ la, enyi mɔxenu ne Mawu ƒe lɔlɔ̃. Ne míkpɔe do dzesi do le nubabla xoxoa me la, Esaya ƒe agbalẽ eta blaene vɔ etɔ̃ la gblɔ bena, enelia gblɔ bena, Esi nèxɔ asi le ŋkunye me, bubu le nuwò, eye melɔ̃ wò ta la, matsɔ amegbetɔwo ana ɖo tewòƒe kple dukɔ ɖe wò agbe ta. Esi nèxɔ asi le ŋkunye me, bubu le nuwò, Eye melɔ̃ wo ta la, matsɔ amegbetɔwo ana ɖe tewòƒe kple dukɔwo ɖe wò agbe ta. Mawu ƒo asi akɔ le ɖe sɔ fiɔ bena mí xɔasi le yeƒe ŋkume, yedona bubu le mía ŋuti, elɔ̃ mí ta la. Vɔ lɔlɔ̃ sia la, Mawue gblɔe. Vɔ nuka ŋuti ye míte le xɔ lɔlɔ̃ sia o? Eɖe sɔ fiɔ bena nuɖe le dzɔ le míaƒe agbe me. Eva yi edzi va gblɔ le Yeremiya ƒe agbalẽ ta blatɔ̃ vɔ ɖekɛ kpukpui etɔ̃lia be, Yehowa ɖe eɖokui fiam le didiƒe, metsɔ lɔlɔ̃ mavɔ la lɔ̃ wò, eya ta medo ame nuvevi ɖi na wò ɖe dedie alea. Yehowa ɖe eɖokui fiam le dziƒo. Metsɔ lɔlɔ̃ mavɔ la lɔ̃ wò, eya ta medo amenuveve ɖi na wò dedie alea. Yehowa le be ale gbɔgblɔ be, So didiƒe la, yelɔ̃ mí kple lɔlɔ̃ mavɔ. Vɔ nu ka ŋuti ye lɔlɔ̃ sia mele su mía si ɖo? Míele do gbe ɖa, míele yi sɔleme, míele to zãm, ŋke ŋti o, mi ƒo nuƒo kuɖo abiawo ŋti, amesike gbɔe masɔ ake o, eye lɔlɔ̃ sia mate ge ɖe eme gbeɖeke gbe o. Abi luvɔn ƒe abia le luvɔn me nɔ la, mate va eme na wò gbea ava eme na sɔ o, ŋtita ehiã bena miate va amesike nana lɔlɔ̃a gbɔ. Lɔlɔ̃a, Mawue nyi lɔlɔ̃ eye Mawu ɖo mí so kaka dzidzime ke, kaka dɔme ke la, Mawu di bena lɔlɔ̃ sia nasu mía si. Vɔa míva kpɔe do dzesi do be mía dilawo etɔ kpa dzi, nɔ kpa dzi la, esi ke lɔlɔ̃a mele oa, nuke dzɔ? A Masɔ kpɔɖeŋu ɖe sɔ fiɔ mi. Ame ko la va kpɔe gabume le didiƒe ƒe nukpɔmɔ̃ dzia? Eya lɔlɔ megowo ya, dzilawo kple ɖeviawo ya. Dɔka eva be me bena ne lɔlɔ megoa, nuɖeke mele eme o la, eye wosɔ ame ɖeviwo, wodzi ɖeviwo le nenema amea mea, alakpɔ be elanɔ ʋuʋu, elanɔ fa kloklokloklokloklokloklo. Eɖe sɔ fia be lɔlɔ megoa, abi le eme. Lɔlɔ̃m le eme o. Vɔ ena bena míele kpe fũ le anyigba dzi egbea, elabe lɔlɔ̃ be goa nyi míaƒe luvɔ. Luvɔ ƒe nuɖuɖu la menyi akple kple deshi o. Lo, luvɔ ƒe nuɖuɖu lae nyi ŋkɔ? Luvɔ ƒe nuɖuɖuae nyi ŋkɔ? Mawu ƒe lɔlɔ̃. Mawu ƒe lɔlɔ̃ ge ɖe aƒea gbewo me la, eɖe sɔ fiɔ bena luvɔwɔa ɖɔ ƒodo, luvɔwɔa la haya. Vɔ ne mele eme oa, Kpao, nuɖekpekpetɔ ŋuto nasona eme o. Sɔ ye dzi la, ne mi kpɔe do dosi do be dzilawo, ne mi ɖe sɔ dzilawo ŋutɔ dzila ma kpaka, etɔ kpa dzi la, etɔa ɖo la yɔ kple lɔlɔ fũu. Eye lɔlɔ si ke ne le toa dzi la asɔ na esrɔ̃a. Eye woku srɔ̃a la ame ne ɖeviawo. Eye ɖeviawo le si be na eya ba ɖeɖe fia ɖe fia wo, ya ba ɖe nutata ɖe fia mi. Ele kpɔ lɔlɔ me goa. Aha. Lɔlɔ me lɔlɔ le yeme wa lɔlɔ le kɔ ɖe me lɔlɔ le kɔ ɖe me lɔlɔ kɔ ɖe me lɔlɔ kɔ ɖe me. Hmm? Esi ke lɔlɔ kɔ ɖe mea fifia ɖeviwo egɔ be na etɔ kpa dzi kple nɔ kpa dzi la woyɔ fun kple mɔ ƒe lɔlɔ. Esi ke ne le mea nye mɔ ƒe lɔlɔ ɖevi ye ya esɔ de me. Nke dzadzɔ. wosɔ de mea, ɖevi sia la edza nɔ nu kɔ, ela nu enu ya esia vɔ kekekekekeke. Ele kpɔ ya, Musa ela nu sia vɔ. Musa ela ɖɔ kudo si ɖeɖe. Lɔlɔa ele ge ɖe ɖevia me. Lɔlɔa le ge ɖe ɖevia me eye ma dzidzi oa, ɖevia la wɔ nu kɔ. Ɖevia la hã ya Ɖevia la haya, lɔlɔ̃a ge ɖe eme. Lɔlɔ̃a ge ɖe eme la, lɔlɔ̃a ɖɔ ɖevia teŋ ale gbegbe bena lɔlɔ̃a ena bena ɖevia lɔlɔ̃a esu ɖevia si so kaka enɔa ƒe adɔ me eye ɖe sɔ fiɔ bena lɔlɔ̃ sia la esu ɖevia si eye ɖevi sia gena dzena ŋutɔ. Egena dzena yeƒe amenyenye me. Egena dzena yeƒe amenyenye me. Eye ne lɔlɔ̃a ge ɖe eƒe amenyenye si ke nye eƒe luʋɔ la, ɖevi sia hayana. Eye ɖe nèsɔ fiɔ be ɖevi sia la, Mawu ƒe lɔlɔ̃ sue si le agbɔsɔsɔ me. Vɔa nu si ke míeva kpɔ dediesie nye gbãtɔ elabena lɔlɔ̃ si ke mele mía me o la, ena bena tsakatsaka kple ʋiʋli vana eye abi vana luʋɔ me na mí. Esi ke lɔlɔ̃a mele o ye abi va luʋɔ me na wò la, womate sɔ kee o elabe sɔsɔ ke kpedo lɔlɔ̃e zɔna. Ne wòte sɔ kena la, ànya be Mawu ƒe lɔlɔ̃ le wò me le agbɔsɔsɔ me. Ẽ, lɔlɔ̃manɔamemae na bena mía tɔ kudo mía dzilawo wa, woawo mete sɔ ke woa nɔnɔewo ye o kpɔ kple ŋku kpɔ. Esi ke lɔlɔ̃ mele woa me o la, womete sɔ kena woa nɔnɔewo o. Ga le me woa, ŋutsua dzana gɔ vɔa, esɔna patapaa dona eme, alo nyɔnua tsɛ sɔna patapaa dona eme. Eye ɖevi siwo le nenema me nuwo kpɔm haɖe ŋkɔ la te kpla le nu siawo me o. Ŋkɔ la te xɔ le nu sia me o. Woatsɔ mate sɔ ke gbe ɖeke gbe o. Wova kpɔe do dzesi do bena, Papaa, m'lɔ̃ mama aleke adze o, eye mama tsã m'lɔ̃ Papaa aleke edze o la oa? Eɖee sɔ fia wo bena lɔlɔ̃ mele eme o. Vɔa, ɖoŋti le nɛ. Ena be Yehowa ŋutɔ le yɔa mí bena yenyi lɔlɔ̃. Miva, ne miva kpɔa la, yela sɔ lɔlɔ̃ sia akɔ le mía me. Eŋti ta be eɖo ƒomea anyi bena le eƒomea me ye lɔlɔ̃ ɖo la nɔ. Ƒomea me ye lɔlɔ̃ ɖo la nɔ akoŋka. Ƒomea me ye lɔlɔ̃ aɖɔ kaka gbã go. Amekae nyi lɔlɔ̃ na la? Enyi Etɔ. Etɔa ƒe dɔdeasie nye bena yeanɔ ma lɔlɔ̃ na ame kɔ ne esrɔ̃a gbã aɖee sɔ fiɔ, eye lɔlɔ̃ sia la ne gbã go le srɔ̃a dzi la, ela gbã go le ɖeviawo tsã dzi. Va ŋkɛ va do dzesi do meva le me vɔ alea ɖoɖo le. Mekpɔ vɔ na wo o, ewɔe ke ne le ɖo to mía. Mekpɔ vɔ na wo o, ewɔe ke ne se míaƒe nuƒoƒoƒoa. Yehowa be, Mekpɔ vɔ na wo o. Wò la trɔtrɔ sɔ mɔa yeye tsoe azɔ, elabena Mawu lɔ̃ nyawò gbɔ, Mawu ŋutɔ ƒo adegbe bena, Mi xɔasi le ƒe ŋkume, bobo le mia ŋuti, eye lɔ̃ mi ta, be so didiƒe ke la, yesɔ lɔlɔ̃ mavɔ sɔ ŋkɔ sɔ lɔ̃ mi, eye magblɔ le nubabla yeyea me be Romatɔwo ƒe agbalẽ ta ame atɔ̃ kpukpui ame atɔ̃ me bena, Mawu ɖɔ eƒe lɔlɔ̃a ŋkɔ, eɖɔli sɔ kɔ le míaƒe dziwo me to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nunana me. Amen. Mawu na mí mɔ be lɔlɔ̃. Eŋtita lɔlɔ̃ sia la, míbla ʋli vievie axɔ lɔlɔ̃ sia. Menyi ame ɖe gbe gbɔ míla yi ɖe ƒe o. Mawu koe na mí lɔlɔ̃ sia. Ye ŋutɔ gblɔ bena, Mikpɔ le koklonɔwo, koklonɔ yɔna viawo, ye viawo nɔna yewo mawo adame la. Miva míanɔ Mawu ƒe awu adame. Míanɔ Mawu ƒe ŋkume. Mawu ƒe ŋkume ye Mawu ƒe lɔlɔ̃a sunɔamesi le. Fiɖe kpem le míabe xɔea? Mawu gbɔ kpoe míɖate va ava xɔ lɔlɔ̃ sia, eye lɔlɔ̃ sia la, Mawue nyi, menye agbetɔ ƒe lɔlɔ̃ ye o, Mawu ƒe lɔlɔ̃ ye. Eŋtita Mawu gbɔ ye míɖaxɔ lɔlɔ̃ sia le. Míɖanɔ egbɔ eye míɖaxɔ yeƒe yezo. Mawu ƒe yezoe nye eƒe lɔlɔ̃, eye la ge ɖe aƒe luʋɔ me, eye wò luʋɔ la akpɔ hayahaya. Nye nya aɖe le madame sia. Ɛ̃, Nyateƒe, lɔlɔ̃a, Mawu be lɔlɔ̃a, ke sɔ do mía mea, be mía tsã míanɔ mɛ na míabe viwoa, enye gɔmedokpe na agbetɔ be agbenɔnɔ nyui. Enye gɔmedope, enye gɔmedokpe na agbetɔ ŋutɔ be e, dedienɔnɔ. E, nyateƒe, ne Mawu be lɔlɔ̃a le ƒome ɖe mea, e, toa

Vɔa ne va ve eme be, kaɖeɖea mu le eteƒe o, ee, afɔɖeɖewo mu le eteƒe o, ye enuƒoƒoƒowo le e ŋutifafa ku dzigbɔɖe blewume mu le eteƒea, efiɔ bena ŋde le eɖe fu le funu, ŋde mu le eyi eteƒe le funu, ee, eɖe fiɔ bena abiwo le

Ne mígbe xɔ Mawu be lɔlɔ̃a, ye la kpe ɖe mía ŋuti bena mía tsã míalɔ̃ mía srɔ̃ ku mía be viwo. Ne mía be viwo tsɔ la lɔ̃ mí kaɖedea la nyɔ. Kaɖedea la nyɔ. Nyateƒe lɔlɔ̃ be ee dɔdeasiwo sugbɔ. Lɔlɔ̃ be nubiabiawo sugbɔ. Vɔa ehiã na amegbetɔ. Ta Mawu nekpe ɖe mía ŋuti. Sɔ ye dzia, mi gblɔa dzi be lɔlɔ, lɔlɔ, lɔlɔ. Mia, mia kpɔ kpɔ ɖe nu. Me nyi be ato ne ɖevia be na kofi me lɔ o, me nya ye nyi o. Cheri me lɔ o, esɔ nye, me lɔ o, ao, me nene ma ye nyi o. Lɔlɔa dɔdasi ye nyi, dɔwɔwɔ ye nyi. Kpɔ ɖe nu kpeso ka ɖevi me ke la, woɖo la ɖe sɔ fiɔ ɖevia bena ye lɔ ɖevia to dɔwɔwɔ kple nɔnɔme nyuiawo me. Menye ɖevia yi sukula egẽ alo ɖevia yi sukula mewɔ dɔ nyuie aɖe o. Ele axome mewɔna dɔ nyuie aɖe oa, eye a lɔlɔ si ke wosɔ le lɔe gã ame bena anɔ ƒoe, anɔ do vevesese nɛ la, menye lɔlɔ so Mawu gbɔ o.

Eye dzilawo kpɔ ɖe nua so kaka ɖevia ma kaka gake wòye nyɔnua fɔ fu eye nu sua lɔlɔ̃ le eme la, e, nɔnɔmewo le wowɔna sɔ ɖena sɔ fia bena elɔ̃ ɖevi sia. Ena be ɖevi sia la, gakeme wofɔ ye mefu la, woanɔ gblɔ nya nyuiwo, anɔ dzi ha viviwo, tsɔtsihawo, anɔ gblɔ mawunya nɛ, anɔ lia asi ƒodoa dzi. Eye ne ɖeviawo dzi la, nu si ke nehiã ɖevia gbãe nye bena ɖevi gbogbo ɖewo lea, e, woakisi na wo, akpla asi kɔ na wo, ehe, lɔlɔ̃a ƒe gbeawoe wo. Mígbe agblɔ be adzo wa ye lɔ̃ aa o. O, ɖo akisi le alɔgo dzi nɛ, alo akpla asi kɔ nɛ, alo afee, Alo sɔyedzila aɖe sɔ fiɔe bena, Ɛɛ, nukati ma yelɔe mi nya gbɔ to nukua me o. Afɛ, akpla asi kɔ nɛ, akisi nɛ, alé eƒe asi le asi me, anɔ gblɔ nya nyuiawo nɛ la, eɖe sɔ fiɔe bena nusi ko le wɔ gbɔa gbe la, wòɖe sɔ fiɔe be yele lɔ̃ ɖevia. Hm, lɔlɔ̃a ɖe dɔwɔwɔ ye nyi. Menyi be agblɔe kple nu ye o. Kpɔ ɖe ŋu, ne mísi tsã, ne mínye amegãxoxo tsã la, lɔlɔ̃a dɔdasiye nyi. Ya ɖe sɔ fiɔ agblɔ ne nua be wobe amegãxoxo be na tsi se me melɔ̃ nya gbɔ ŋutɔ alo je se je t'aime ao. Ewa wòle le agã ƒu si ne ɖe amea wa. Edɔwɔwɔ ye. Eɖo la dzi amea ƒe lɔlɔ̃ ƒe gbe Lɔlɔ ƒe gbe le amesiame si. Mawu ke ɖo mía, esɔ lɔlɔ ƒe gbe de mía me. Eye ne wosɔ nuɖe, wowɔ nuɖe, wogblɔ na ame ɖe be na yelɔ̃e menya gbɔa, ame ɖewo le exɔ se be wole koe. Eya ame ɖewo lea ne wokpɔ du wòle kpɔ ame ŋkume tsã la be nuka tsi wòle kpɔ ŋkume na alo menye be lɔlɔ megbea o. Ame ɖewo be akasi tsɛ ɖe alɔ dzo le eŋuti zi ɖeka be be ao makasi ye ŋuti o. Me lɔlɔ megbe be lɔlɔ megbea o. Ame ɖewo lea ne eye wova be wova gbɔ be na ɖe anɔ se nu si ke ne le dzɔ ɖe ye dzia woanɔ ƒo nu ƒo anɔ ke to anɔ se anɔ ke to anɔ se eye anɔ ɖo ŋuti na wo. Amewo lo lea o dzina be na ne ame le ye gbɔa ŋti na o ke gba amewo lo lea kakɔ nɔ egbɔa o ti tsa vɔ me yi me lɔlɔ me gbe yo lɔlɔ me gbea dɔ ni ena gɔ be la mu en kata je te ma se nat e gɔ be dɔ wɔ ni nɔnɔ me nyɔ re ni be na ade le ame anku me la agblɔ na ame be na re leke leke to a o kpɔ re nu amewo lo lea no na o nua aɖashi hlẽ le ŋkume na wo, elabe wogblɔna be, Ao, wò ɖoku dzinyea, eye na dzidzɔ ɖe na wo. Vɔ ame ɖewo lia, ne wona wo nua, woɖɔna ŋkume. Woɖɔna ŋkume sesẽɖe ŋutɔ. Kpɔ ɖe nua, woɖɔna ŋkume. Menye eƒe lɔlɔ̃ megbe ye o. Míɖo awɔ asiasia anya mía nɔnɔewo ƒe lɔlɔ̃ megbe. Eye ne wònya ame sia ame, wònya xɔlɔ̃wo, esrɔ̃wo kple viwo ƒe lɔlɔ̃ me go ƒe gbe la, waɔ! Tukala aɖeke mete ƒe ava xɔa me o. Ame sia ame kple eƒe lɔlɔ̃e. Ɖɔka ame si ke wosɔ nunana na ye da kpe ya ɖe asi xlẽ ŋkume nɛ ato vo na ame ɖewo ke ne wosɔ nunana wo dza ɖɔ kpe, wola xɔ kpe axa ɖɔ ŋkume ne ye o. Ame ɖewo le edzi na dzidzi be ne wogblɔ na wo bena ao, awu yi ke wòdoa, enya ŋutɔ loo. Oo fine, oo awua dze ŋutɔ. Nenye be lɔlɔ̃ megbe la, eh, dzi dzɔnɛ. Alo agblɔ nya nyuie be wonya, oo Mawu la wɔ nu ɖe le aƒe agbe me. Mawu la ve nu wòla kpɔ ŋkɔ gbe dede hlɔ̃, ɛhɛ, enye ame ɖewo ƒe lɔlɔ̃ megbe. Ame ɖewo ƒe lɔlɔ̃ megbe enye be na woanɔ woa gbɔ, woanɔ ka sem kudo wo. Kpɔ ɖe nu gbe ɖeka gbea, eh, ame sisi ɖe ke le dɔwɔƒe gã aɖe eyame tɔe ne si gasia game gbɔso dɔme kpɔa eba le si kpɔa eba to dzo ne gbɔso dɔme kpɔa eba le si ba to dzo ne gbɔso dɔme kpɔa ɖeviwo va lé gbe ɖeka me to papa wɔmɔ lɔ yewo nya gbɔ nuke le dzɔ ma bo ye mi sɛm le nya sie mi ɖo xɔ mi le nu ya be ɖeviwo be awo papa wɔmɔ lɔ yewo nya gbɔ bo nuke le dzɔ leke mi le gbɔ nya wɔlu ma be papa yewo le to na be yewo lɔ nya gbɔ wɔmɔ lɔ yewo nya gbɔ fifia nukɔ le dzi be awɔ nanyi Ye be ɖe meko tsɔ asɔ kɔa nu tsɛ kɔa tsia dzi va nɔe le ɖeviawo do ɖeviawo ɖe ɖe va nɔe le kanapea me. Ŋkɛ dzɔ. Ɖevi nyɔnuvia va nɔe mata dzi. Dodomɛtɔa nɔe le ahadame sɔ le sɔ le lili coat dzi nɛ ahada ƒu nɛ. Eye amegãxotɔa le godo nɛ le li asi zodomɛ nɛ be papa nusi ko le dzia kpata sue gbɔa. Ebe gamea ye ŋtɔ le kasem be gamea ye ɖo xɔmea ye fã vi Ne ɖevi sɔ la, yexɔ se, ye ŋutɔ exɔ se be yele lɔ̃m be nya gbɔ, nuɖuɖu le, awu le, woyina suku gã, wowɔna aleke kpɔtɔwo. Ɖeviawo wowɔ tu nu sia glã ne ya, yefã vi le xɔ me nya ɖe tutu ŋkume sɔ si sɔ le. Vanae le woa gbɔ be nukɔ le dzi koŋ o eye ɖesiaɖe le ƒo eƒe nuƒo Sugbɔ egbea, yekpɔe do dzesi do bena yegblẽ ɖevia dome kloe hena be ame sugbɔ ega le woa si, nɔnɔ me le woa si vɔa, lɔlɔ si wola ɖe fiɔ ɖeviawo ame le ɖe sɔ fiɔ kolo nuɖewo ŋuti o. Kpatakpata wodzo ŋdo ŋku be mi fiɔm le suku kɔkɔ ɖe kpɔ ga ɖe mea? Ee, ɖeviawo gblɔ bena yewotɔ ame ɖewo be zeɖeka yekpɔna yetɔ le kɔsiɖa me. Zi ɖeka yi kpɔna yi tɔ le kɔsira me, kɔsira gbe so ga adre sɔ yi ɖe ga eve kpɔa, yi wo kpɔna yi tɔ, ekplɔ yi ŋsɔ le me gbɔ va kpɔa, kpa eba zro ɖe ŋu me, edzo. Leke ɖevi siɔ la nɔ lo? Madam, nya ɖe le asi wa? Ɛɛ, ele pepe gɔn bena lɔlɔ̃ ya kaɖeɖe Kaɖeɖe nɔ ela edo la nɔ dji la ku ɖo ɖeviwo domɛ e ne nyi be na ole wɔ dɔ pɛpɛ ole a wa ŋti ole dji agbagba ɖo amewo gblɔ be yi le wɔ avu ɖe ye srɔ kple yebe viwo tae ole wɔ avua pɛpɛpɛ ole ku ɖua pɛpɛpɛ ole hɛn ɖuɖua va ole hɛn ga va vɔa wo mu le kpɔ wo ŋtɔ o wo mu le se akɔ gbe vivia o wo Womle se nya ɖe so gbɔwò o ye wòle didiƒe na wo. Ɖevi ɖewo lia, womate ŋu ka asi woa tɔ ŋuti o, egɔme bena woa tɔ tsɛ meka asi woa ŋuti, woa ŋuti kpɔ o. Wogbe esi vɔ kpɔa, womagate ŋu sɔ eba, woabe asi sɔ ka woa tɔ o. Eye ɖevi ɖewo lia, ne wola biɔ nu tsã, womate ŋu gogo woa tɔ o, woa nɔ edzi wola to. Enu ma ka fla wo sigbe be wole wɔ dɔ afã ku afã. Wodzo le wɔ avɔa gbogbo le dze agbagba le pui.

Sos e 99 fe 48 35 45 e se de numero son sui wazap e vous etes les bien venus.
Amen. Papa amenuvela fofo mi de akpe na o elabena exa kplɔ mi va dɔa me ye wo ŋutɔ oyi dɔa dzi to mia ŋuti. Papa mi de akpe na o ɖe eto siwo se nya Edzi siwo me nya ge ɖo. Papa, míbiɔ be agbe nege ɖo etoa me, nege ɖe edziwo me, eye wò ŋusẽ nedo, nede megbe na enya siwo katã se, be netrɔ zu agbe le woa me, netrɔ zu dɔwɔwɔ le woa me, netrɔ zu katutu le woa me, netrɔ zu ŋutifafa, netrɔ zu enu nyui le woa me, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Do ŋusẽ wo bena, zi aɖe si ke wose la,